Ko tēnei, ko tēnei taku uh, kaupapa kōrero mō te rā nei, he aha te wāhi o ngā reo waiata hou. Uh, me timata au ki tētahi āhuatanga katahi anō ka pā mai, uh, kei roto i te ao uh, puoro ki Niu Tīreni i ngā wiki kua hipa atu. Ā, otirā, tēnā pea kua, kua rongo koutou i tērā āhuatanga, ā, mō te Vodafone New Zealand Music Awards, te pou tohu o ngā, o ngā reo waiata ki Aotearoa nei. Ā, i te wā, ā, ka whakawhiwhi, ka whakawhiwhia te, te tohu, ā, kōpae reo Māori, ā, ki a Rānia, ā, kāore i te whakapāohotia, ā, tōna whakawhiwhinga ki runga i te pouaka whakaata. Ā, ao ake te rā ka, ka amuamu ētahi o ngā, o ngā mātanga reo waiata hau pērā i a, i a Tama a Waipara me tana pae, me tana pono ki te kaupapa, ā, ka hui tahi ētahi o ngā, o ngā mātanga reo waiata hau pērā i a, a Hinewehi Mohi rātou ko, a, Ria Hall, ā, ko Moana Maniepoto Jackson, me Tama, ā, ki te taha o ngā kaiwhakahaere o taua tākonetanga, ā, me te whakamārama, ā, ki a rātou, otirā ki te tumuaki, ki te tumu whakahaere o tērā kaupapa i te mana, te mana o te reo kei roto i te ao auraki, te ao whānui o te ao puoro ki Aotearoa nei. Ā, ahakoa kāore i whakatau, ā, hei tērā tau ka whakapāhotia. Ā, hoi anō kua tōngia, kua whakatōngia e rātou te kākano kei roto i tērā tira whakahaere, ā, nō reira mā te wā ka kitea mehemea ka whakapāhotia hei tērā tau, hoi anō ko tēnei he, he horopaki, he horopaki o te mana, o te reo, kei roto i ngā reo waiata hou, ā, me te waiaro, me te waiaro tōrunga ki ngā reo waiata hou, ā, kupu Māori. Ā, nō reira, ko te waiata me tīmatau ki te waiata, he aha te, he aha te tikanga o te waiata? Ā, ki au nei, e, paku noa iho te whakautu, ko te mārama. Ko te whakamārama i ngā āhuatanga, i ngā kōrero tuku iho kei roto i te waiata. Ā, he aha tēnei mea ko te mārama? Ā, he aha ngā tūmomo mārama? Ko te whakapono, ā, ko te kaupapa, hoi no ko tētahi nui whakaharahara ki ēnei ko te aroha. Ā, i te mea nui te wā, ngā kai tito puta noa i te motu, ka tuhia ngā waiata, ngā waiata mai te pūmanawa, mai te ngākau. Ehara i te mea me tuhi ngā waiata mai i te hinengaro, ka roa te ere o ngā mahi, hoi anō ngā waiata pai ki ngā kaitito puta noa i te motu ki au nei, ā, he tuhi mai te wāhi o te pūmanawa, o te whatumanawa, o te ngākau. Nō reira ko te aroha ko tērā. Ā, ko tētahi o ngā aroha kei te kōrerotia, ko tētahi o ngā kaitito waiata, ā, Pae mutunga, mai rā anō. Ā, nā Tuini, ko Tuini tēnei, ā, ko tēnei aroha kei te kōrotia ko te aroha e ngau kino nei ki ngā whānau, ā, kua haere ki tāwāhi, i runga anō i te mōhio, ā, tēnā pea kāore ētahi i te hoki mai, nō reira ko tēnei tētahi o ngā waiata maha mō tēnā.

Tēnei a te ngakau e. Ka pai, ko tērā tētahi o ngā aroha kei te kōrōtia, te aroha e ngau kino nei. I tuhi ia mai te ngākau, ka mārama ia i te kaupapa, ka haere tāwāhi ngā whanaunga ki te pakanga, Te nuinga kāore i hoki mai, nō reira he tohu aroha tērā. I taua wā tonu ka, ka, rāwake, ka, ka rāwekeweke a, a Tuini a, ki ngā, ki ngā waiata rongonui Pākehā mai, a, ko tērā,

Nō reira ko tērā te āhuatangi tōwa, ā, ka kimikimi i ngā, i ngā waiata Pākehā rongonui, ā, ā, whakaurua, tangohia ngā kupu Pākehā, whakaurua ngā kupu Māori, whakakapia ki te reo Māori, ā, ka mōhio whānui ā te Māori ki te tangi, ki te oro, ki te rangi o tērā waiata, hoeno ko tērā o ngā tangi mā, mā tēnā tangi e kawei ana i te kaupapa. i te kaupapa ki roto i tēnei horopaki ko te aroha. Ētahi o ngā aroha a nā Hirini Melbourne anō, te aroha ki, ki te taiao, he maha ngā waiata. Paku noa iho tēnei waiata. Tārere ana au i te aka o te rātau. I te wao nui o Pureora,

Ā, nō reira ka huri au ki tērā o ngā kupu ko te waiata. Ā, tēnā pea nōku tonu tēnei kōrero, ki a Wharehuia pōrangi katoa tēnei kōrero hoi anō ka whārakihia ki mua i a koutou. Ā, ko te waiata, ā, ko te wai ataata, O ngā kare o roto o te tangata. Mehemea ka haere tōtika koe ki te wai, ā, tirohia ki roto i te wai, ā, ka kite koe i tō ataata. Nō reira, me tuhi, me pono koe, me tuhi tō waiata, ā, he orite ana ki ngā kare o roto, ō ake kare o roto. Koina te mea nui, me pono koe ki a koe anō mō te mahi tuhi. Ko tētahi anō, ko te wā, I whakaata ai ngā kare o roto e te tangata. Hoi no taua wā tonu ko te mārama kei te kōrotia. Nō reira he paku kauhau tērā, he aha te te mahi o te waiata, he aha te mahi a te waiata, ko te mārama. Oh, tae atu tātou ki tēnei, ki tēnei, uh, ki tēnei waiata poi e. Uh, uh, mōhio pai tātou ki tēnei waiata me tōna pai. Uh, I te wā, uh, oh, 1982, uh, ka pōwhiri, ka tuku pōwhiri a Ngoi Pēwhairangi ki a Dalvi, uh, Dalvanius Prime, uh, kia haere ki tōna kāinga me te hui, Ā, me te tito waiata, koe anō hei tā a Dalvanius, Oh, kotahi anake te rangi ki a, a, a, ki a koe, ki tō taha, me rawa ake whā wiki ka, ka, ka hipa atu, ā, ka tuhia e rāua te maha me te pai o ngā waiata. Ko tētahi ka puta mai, ko Pōie. Ā, ko te tikanga o Pōie, ā, i, i tonu atu a Ngoi ki a Dalvanius, Ā, me pēhea koe e, e whakahihia ai te hunga, te hunga rangatahi Māori ko, ki tōna ake Māoritanga, ki tōna ake tuakiritanga? Ā, ko te whakautu, ā, mā te waiata, mā te waiata, mā ngā reo waiata hou o taua wā. Hoi anō i te, i te timatanga mai ko, ko te waiata pueie he rakuraku noa iho, he ukulele noa iho, Heoi anō, i runga anō i te auahatanga o te karewatanga o o Dalvania's Prime ā, me panoni ki ngā awenga o te wā, arā, ko tērā o ngā ā, pūoro, o ngā tūmomo pūoro ko te hip-hop tērā, ko te bop tērā, ko te break dancing tērā. Nō reira, i kīia nei, ā, ā, ko tēnei waiata ā, hei whakatau, hei whakatō i te tuakiri Māori kei roto i te hunga rangatahi. Me tēnei awenga, me tēnei awenga o ngā āhuatanga o te wā, ko te break dancing, ka rau te pai te break dancing, ai, um, ai, ka tā, uh, ai, ka tāi au te kōwiriwiri nono, hoi no atu i tērā. Uh, ai, ko tēnei tētahi o ngā, o ngā whakaaro, Ā, ka eke panuku, ka eke Tangaroa ki te taumata taioriore o te wā. Ā, me hoki whakamuri tātou ki te horopaki ki te, ā, ki te āhuatanga o te wā. Ā, te tau 1984, Ā, ki taku mahara, ā, tekau mā rua paeheneti o te Māori e taea ana te kōrero Māori. Ā, kei raro te reo Māori e putū ana. Ahau e, e tupu ake ana e pakeke atu ki Māngere, ka kitekite au i ngā karawhiti, ngā graffiti, kei ro i ngā, kei rongo i ngā, ā, ngā pakitara, Māoridom is boredom, nō reira ko tērā te āhuatanga o. te wāhanga o 1984 i taua wā mō tō tuakiri Māori. Hoeno, atu i tērā, ahakoa tēnā, ka puta te ihu o tēnei waiata, te motu whānui. Nā te motu whānui tēnei waiata i whakaeke ki tērā taumata. Nō reira he tohu tērā, mā te waiata Ka mārama i te tuakiri o te Māori hoi no te tuakiri hoki o Aotearoa whānui. A, tae mai tātou ki, ki, ki tērā tau. A, nō mātou anō te waimarie kei konei koe. A, te hau mihi, mihiata nau anō tēnei i tito, o, i, i whakamāori, i whakamāori. A, ko Aotearoa. Ā, i tērā tau i whakanuia te toru tekau, ā, mō te tuatahitanga o Pōiē, ā, nō reira, i puta mai te whakaaro, ka mārama a Mātai ki te whakaaro, ā, me tuku he, he waiata nō ki te whakanui i tērā o ngā waiata o Puie. Ka hoake ia ki te taho o Stan, i mea au, mō Wolfgram, hoi anō, ā, Stan, Stan, Walker, Walker, Stan Walker. And ka rata marika a Stan ki tērā, ki tērā kaupapa. Ā, nō reira ka hoaki ki, ki tō taha i te whaea, ā, me te whakamāori, te whakamāori i ngā kupu, ā, me te mea nui, ā, ki, ki tāku i rongo nei, ā, me māmā ngā kupu. Me māmā ngā kupu kia rongo ai, kia mārama pai ai te nuinga. Mā te pai o te, o te tangi ngā kupu e kawe. Nō reira ko tēnei tētahi o ngā kōrero, ko te tūmanako ia, mā tātou anō tēnei waiata. Mā tātou anō tēnei waiata. Ka mārama te motu whānui ki tēnei waiata. Ataahua tēnei kōrero. Ngā mihi. Ko te whakaotinga atu, mehemea mōhio ana koutou ki, ki a Stan Walker me a tōna tamarikitanga, ā, nu, a, te nuinga o te wā i Ahitereiria, i tipu ake ai, kāore i te paku aro atu ki tōna taha a Māori, ki tōna tuakiri Māori, hoi anō, i tērā tau, anei. Kei te noho whakahīhī a Stan, kei te noho whakahīhī ngā tāngata ā, e whakarongo ana ki tēnei, ki tēnei waiata mō te tuakiritanga o te Māori, hoeno mō te tuakiritanga o tō Aotearoatanga. Ā, nā konā, He aha te wāhi o ngā reo waiata hou ki te whakaora reo Māori? Ā, mōhio ana tātou i tērā tau ka puta te ripoata Te Rautaki Reo, ko tētahi o ngā whāinga ko te tahi te mana o te reo. Te mana o te reo, he whakapiki i te mana o te reo i Aotearoa nei. Me pēhea tātou e tutuki pai ai ki tērā taumata, ki tērā whāinga? Ko ngā tohu eke taumata ko ngā waiaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te reo Māori. Nō reira ka aroha ki a Rānia mā, ā, oh, ki ētahi atu, ko tēnei te, te, te wā tuatoru kāore Ā, ngā kaiwhakahaere o te Vodafone Music Awards i whakapāhotia. Ehara tērā i te fluke. Hea te kū Māori mo fluke, kāore te mōhio. Ā, nō reira, ko ngā waiaro o ngā tāngata katoa o Aotearoa ki te, ki te reo Māori. Koina te tino whāinga. Ā, ko tētahi atu rīpoata i puta mai i a Te Puni Kōkiri, ā, Make a positive contribution to the health of the Māori by creating a supportive environment, he ahurea. He maha ngā ahurea e tautoko ana, e whakaako ana i te reo Māori, ko tētahi ko ngā whakaari, ko tētahi ko ngā toi whakaari, ko tētahi ko te pouaka whakaata, ko te reo irirangi, ko te mahi toi. Ko tētahi anō, ko ngā reo waiata hou. Ā, nō reira, hei whakarāpopoto, ko te tikinga o te waiata ka mārama. Ka mārama te tangata. Ehara i te mea me mārama ngā kupu, hoino ko tēna te whāinga nui, hoino ka mārama i a koe anō, ko wai koe, nōhia koe. Tō waiaro, tō runga ki te reo. Mā reira anō te tangata e, e whai ana i te reo. Hoi anō te mea tuatahi ka mārama, ka huri te waiaro kia ako i te reo. Ka mātau, koina te waiaro, ka mātau i te waiaro, ā, ka ora, ka ora tō tātou reo. Ā, nō reira, koina te, Koina taku kauhau. uh, ai. Ai. Wai tā ahua hau tēnei, wai tā ahua hau tēnei. Uh, yeah, uh, me, me wai te mai koutou. Um, Ko nga kupu ke a koutou, um, whai mai. Pahu, pahu, pahu. Te Prae Minita. Pahu, pahu, pahu. Te Prae Minita. Me pēnei. Pahu, pahu, pahu, te Prae Minita. Pahu, pahu, pahu, te Pai Minita.

Te tā mō te panoni haki, ā, nō reira he paku waiata tēnei mō, mō tērā āhuatanga. Te ao anō o te wā, nē? Āe, mm. Ā, tīmata ki a koutou, pahū, pahū, patu, pahū, ko te waiata, e rua ngā tāima mō tēnā, hoi anō ka, ka tohu au ki a koutou, ka waiata anō i te, i te, i te puku o te waiata. Puku? Āe, i te puku o te waiata, āe. Ka wai? Okay.